Jo, merci, Här President. Ech schwätzen dann och eppes, wat net mat proklaméieren, mee mat programméieren ze dinn huet. Dir Dammen an Hären, léif Kolleegen, wann eng Biergerin oder e Bierger sech iwwer d'Aarbecht a senger Gemeng informéiere wëll, da benotzt een dofir an der Reegel de Reider. De Reider ass net, wéi ee menge kéint, Ee Mann oder eng Fra op engem Päerd, deen duerch eis Uertschafte reit, fir d'Leit iwwert d'Geschéien an hirer Gemeng z'informéieren. Nee, d'Wuert Reider, domat ass u sech dee Grillage virun enger Tafel gemengt, dee fréier verhënnert huet, datt d'Leit d'Blieder, déi am Reider hungen, bekrozelt oder zerrappt hunn. Haut seet een a sech, ech ginn an de Reider kucken, dat heescht, ech kucken duerch dee Grillage op meng Paperassen. Wat dann do publizéiert sinn, dat kenne mer heibannen alles, dat sinn d'Mariagen, d'Convocatioune fir de Gemengerot oder e Gemengesyndikat an aner Detailer, déi fir de Bierger oder d'Biergerin interessant kéinte sinn. Elo kéint ee jo soen, domat wier et gedoen, d'Gemeng huet fir Transparenz gesuergt an ass senger Aufgab, Biergerinnen a Bierger adequat ze informéieren, gerecht ginn. Mä ech menge mir sinn de Biergerinnen a Bierger haut e bësse méi schëlleg. D'Gemengegesetz ass aus dem Joer 1988 an zënter deem huet sech an der Welt vun der Digitaliséierung dach e bëssen eppes gemaach. D'Biergerinnen a Bierger schaffen haut an der Moyenne hir 40 Stonnen d'Woch, verbréngen nach e puer Stonne pro Dag am Auto oder am Bus am Stau oder mat aneren Transportméiglechkeete fir hin an hier ze fueren. Dofir ass de Rider oft seele consultéiert. Dofir wëll ech d'Madamm Ministesch froen, ob am neie Gemengegesetz eng Obligatioun fir d'Gemenge virgesinn ass, fir de Contenu vum Rider och mussen an net nëmmen sollen op den Internetsite vun der jeeweileger Gemeng ze verëffentlechen, sou datt d'Zäite vu Grillagen, Rideren a Päerd definitiv eriwwer sinn. Sou merci. Ech begréissen, datt den Deputéierte Clement erëm eng Kéier d'Gemengegesetz zitéiert. an dorobber hiweist, dass et ganz wichteg ass, dass mer eben déi Refonte vum Gemengegesetz maachen. Do huet och schonn ee vun den Ziler genannt, eben moderniséieren an och Digitaliséierung. Déi Diskussiounen, déi féiere mer. Der huet richtig drop higewisen, dass et verschidde Modeller gi wéi eben elo publizéiert gëtt. A u sech hu mer jo dräi Mechanismen. Dat eent ass eben déi traditionell. Wéi der sot, mam Erausprinten, Ophänken. Dat Zweet ass déi elektronesch Versioun. An da gëtt et natierlech och nach eng Rëtsch Gemengen, déi online iwwert hir Internetsäite publizéieren. Am Moment ass et esou, datt mer u sech keng eenheetlech Reegelung hei hunn, wat déi Publikatioune betrëfft. Am Gemengegesetz steet bei verschiddene Prozeduren nach ganz kloer, also geet nach draus ervir, datt se mussen affichéiert sinn, anerer kënnen, wéi zum Beispill den Dépôt vum PAG. Déi kann souwuel online ewéi eben och am Rider ausgehaange ginn. An ech menge wichteg ass, wa mer elo eben déi Refonte vum Gemengegesetz maachen, dass mer och deen doe Punkt eis ganz genau ukucken an eben fir d'Gemengen, an ech mengen do si jo eng Rëtsch Buergermeeschteren heibannen, déi dat sécherlech wäerte freeën, wa mer probéieren eng eenheetlech Regelung do ze kréien an et méi einfach ze maachen, Well, an dat hu mer och gemierkt elo eebe bei deenen Atelieren, déi mer hate lo fir d'Gemengegesetz, datt mer do och vum Gemengepersonal a vun de Gemengenautoritéiten ëmmer erëm d'Fro gestallt kritt hunn, firwat eeben nach déi Prozeduren esou am Gesetz virgesi sinn an datt et hinnen och an deem Sënn d'Aarbecht erschwéiert an datt mer sollen do probéieren, eeben eng Moderniséierung, méi en einfachen Prozess eranzekréien.